Enge engti tur nge kan nih? GIM ah i thawk ve dawn a. Green Indian Mission a ram ngaw siam kan tuipui em em mai a thentlang hian a ram ngaw kan khawdai kan chheh velah e that tak maiin kan siam chho mek a kan tui a ni. ram ngaw tha tak mai kan chhe vela kan environment kan boruak tih te a thianghlim em a tha em a tha zawk beiseina avai tih hian kan kalpui mek alawm a mi aw ni chi e tuna ang laia ram ngaw siam mi ngai tawh a aw kan ram hi a che reu tawh sia.

Kan phe suau suau mai ni. Pu Zawn ni min khan in khaw bel nge then tlang kha chak ta kha. E kan khua then tlang le. Khaw bel tui liak toi lo nia khaw bel chi al lo liak hrep toi nia khaw bel chu ila tan deuh lo maw. E khai.

Puite a kan han tawng hlauh mai a, Puite lo hawi la a, biak biakna chu pawh han nei la tha awm e a, hei a nih hi zaithiam in thuk ru a ni, tun OMA Jubilee ah khan i zai a, zai tha em ti em. Rilai tha chiam lo ka inbuatsaih na ka phone kha a chiang kawn loh tak avang khan min phone atangin kan han la chawp a aw sound track te kha ni e khami kha hei thiamsa nih hi samai ang kan han ti ta ringawt a ka phone kha ka siam tir kha rawn thleng tura ka ngaih kha rawn thawn ta si lo kha mi phone kan dap chawp a en lawk pawh awm lo khan thiamsa ni vang khan kan ti tawp tawp ta mai ri kha aw. Chuan hei vawiinni hianin eh hnathawh kawr nen in dress a eng a intih dawn. Hei JIM lam hlo thlawh eh forest ram ngaw siam turin maw eh a tha khawp mai a global warming te an tia khawvela tunlai khawvela lum em em ta awm mai boruak hi a hawt em em mai a ni a lum dan hi chumi chu hentlang khaw. Khua hianin ram ngaw kan ngai pawimawh em em mai a, chumi ah chuan nang pawh ram ngaw siam tur in lo chhuak ve a ni maw? Eeh lawm awm. Ka lawm lutuk e aw. Aw tihian Thentlang khua hian kan khaw chheh vel hi ram ngaw boruak tha siam turin hma kan la nasem em mai a. e vawiini pawh hian kan chhuak mup mup a ti hian helai hmun awi em e e ruang hmuahna hmun chawlh hmunah hian ih kan in nghak khawm mek a hna thawk turin chuan hei pu ropuia-- Thentlang khaw hma lak na hi thai ti em? Ih hei ram ngaw te kan han siam a kan han buatsaih a, chutah chuan eng nge ni sawi tur a neih hma la hi la tha kan in i ti em? Aa tha e. Umm hma kan la tha tiraw? Aw kan sawihtute hma lak na a tha hei. Aw eh tin tun ang lai khaw velah eh kan ram boruak te siam that te a ngai em aw? Umm ni e. A pawimawh lutuk a ni chu chu. Lehsa boruak hi danglam tu ber a ni a, aw chuvang chuan ramngaw kan neih that, kan siam that hi, kan humhal that hi pawimawh. Dik chiah ni e, nakin kan tu leh fate tana ramngaw kan buatsaih loh chuan maw kan khawvel kan chenna hi eh chenna tlak lovah kan chhuah mai dawn a ni. Thentlang hian a ramngaw siam, forest ramngaw siam eh kan tum em em a chumi kawngah chuan thahnem kan ngai a hei kan thang harh chho mek a eh pu ropuia. Ka kam chhuak a pawimawh biang biakna tawi tak a han nei lawk a ni ti hian helamah pawh nula mahzai te aw kidini te ho eee khi hentlang khua hi ah kan hmel te pawh hi tha kan duai lo umm aw ni chiah hei pisawmi pawh no lutuk mai hring chhuak teuh tawhna chungin. Hei Pu Remruat i lo chhuṭi nge? Aw chhuṭi a ni hi. Enge a ni? Assam Rifle kha a ni tawh aw. Aw eng thleng nge hun i neih dawn? Tungkum a ni mai. Christmas a ni mai. Christmas hlim takin hmang rawh aw. Awle. Hian ka inbuatsaih mek a ni. Mapuia eng ani vawiinni ramngaw kan han siamna turah hianin ah i kam chhuak te pawh han hriat a chak awm a eng nge ni he green Indian mission hian a tum ber nia i hriat min han hrilh teh ramngaw siam bakah hian hei tuina tui hna hi. a lo vang ta zel nang hian hemi tuihnah siam pun na tur nen a tih kawp deuh niin ka hria ram ka siam bakah a maw hma kan la tha in hriam hei thei tawp chu kan chhuah ve a ni aw ni e kan hma lakna hi tha chhuan awm ka tia eh central lam pawh hian in hma kan la tha an tih hian rinawm a ni tiraw nia hian lo kal zel a hnathawk tur aw le chuanin he tawn hriat channel hi engei hmuh ve dan ma pui try tim e ti khawp mai hei tunlai hmasawn na zel ah tiang a remchang zawk awm a tia thil thil Han tho chhuah zung zung a lo ni thin hi aw inzirtirna kawngah pawh hmasawnna a ni zel inka hria umm a dik chiah ni e like comment share a lo tirah u awle awle ni e kha kha pawimawh kan goal kan mission hi ni e ramngaw siam khania umm a hlim awmin a phur awm ve hrim hrim a ni tiraw a nuam khawp mai vawiin ni hian. Inhlawhfa rilru pawh a pu lo ila ramngaw hi ah a pawimawh a ni tih kha thinlungah a vawng ila maw rawh ah ani hi pu vanhma a nia hmingtea tiang aw ah pateima tak mai a nia ah sava thangte i kam dawn em puminah ka hre love ka hre ka duh khawp va hrit va rungram ar tih vel te hi. Pu nghak maw hian kam mek a mah nia sava awk tawh a nih chu a zio maw chu chu kam ve chu ka duh khawp mai biai sa dal tih vel chu kam chu a chak awm ve ta rawh pakhat tal han reh tu vel chu chak awm khawp mai heng lai hi vawiin a kan hnathawhna tur a nia. Tik hmun a nia hei tiktiak tihian heng lai hi ramngawa la ni fek dawn a ni lo kal zel a eee thentlang hi ramngaw siamah hma kan la tha em em hei kan ho tunu pi hlimpuii nakin lawkah chuan thentlang hnaiah hian ramngaw tik hmun te a la awm khup dawn a ni.

Khû ti lamah te phawn chhuk thla zela te hian lo phei zel a sawtah te a hmun hi awi vet vawt hle mai a hotupa tawh.

Bye bye bye bye ti hian liam thla zel a ni kan hnathawh na hmun tur ah hian a awih tlan ang reng khawp mai a a pu suba aw umm buaina han zem a thawk dawn a maw aw thawk dawn hah lo in aw aw awle awle hei kawngkhar nau ah khe. Hian lut thla dawn a ni. Hnathawhna hmun tur pan thla mek a. Kal mek a. E khei khi. Kan chhuk thlakna thla khan heng lai zawng zawng hi sam fai eng chho vek. Dawn a ni. Um. Tiro. Mah mah. Ai chem hi bil deuh mi. Oh. Hei hriam teuhin kan han ta tanga. Vawiin chu hau tak kan hna tur hi a. Ka. An bo mai dawn a lawm. Vawiin kan hna thawk chu kan chhang chhe khawp mai a. Ai tlangvala tawla chem fawng an ti keh a. Tang deuh nge ni. a siam mawlh mawlh mai bawk a chemfawngchhia tharngai a thar in a sam dawn a ni hei mai khua khan a awm bawk hliaa khua an hming lian an a siam sak mek a hei man tlak in a inchhuang emaw hei a chem hi keh vek mai a hei a lam chhia a tla chawp hman tangkai te pawh hi ngailawm thiam te pawh hi ngai a aw a vawiin chu tla chawp rem rem khawp mai chungkawm chungkawm chungkawm suih chawp mek u suba eng nge i ngeih dan a tawlh ah hian a chem che ber hi a rawn lek chhuak a ni lo maw vawiin hian u suba eng nge i ngeih dan tlem han sawi la maw le nang i chem tha ber kha. I keng tha viau si e chem nang hei a chhe ve mang si lo a ani hi chem chhe deuh hi rawn keng a ni lo maw a ti keh hma riau mai a eng nge ni hei a tha maw mahse hei mau semun an i ching a khan aw ching semun a maw hei kha tla lo awm ching kha maw ani chu a chuan i lam dawn em ti khan voi voi khat chuan lam chin la sam zau viau tawh mai thaw lian khitah tlang ah an sam chhuk chho dawn a helai kan hma bak a ni umm vawiin chu thlalak rem riu mai a rilru a lang a pan leh kit. Changpui kit a ni Bonia eeh hei tan rual chu chak na ni tho thil ang thapa kan han tan rual a hna kan han thawh chuan in kan hma ah hian eng nge dawl zo awm ang le tiro a kaw zung zung mai a ni a nal deuh hlek a hei helai sir te kan hma bak. Bonnie a tha nei khawp mai a hmei eng zung zung mai aw kan zo trep helai chho hi um pawh chau tawh ngawt ang ma zai chau tawh em chau tawh e Sawm pakhat leh minute sawmli pathum a nia hei fai vuk tawh mai. Mizo hi hnathawh hi kan thiam a ni, thawh ho hi kan thiam tlat a hunah hian chu chu ka hmuh dan dik tak a nia. A fai zau em mai hei. Fai zau tak a ni, khung lai zawng zawng, mual zawng zawng, heng lai. Um. tuna kan hmuh hi tik hmun a nia nakin lawkah chuan kum nga te lo vei chuan tik hmun ram ngaw tha tak mai kha heng ai bawr velah hian kan nei dawn a ni so so-- chawlhna in a nia chak te pawh khi cham fai vek a nia

Mizo hi Mizo hi a haw hnathawi kan thiam tih rawh a kan tang rual a ni a eng a pe duai duai ringawt mai a ni i chau em chau lo e an nuam khawp mai teng a thaw ho nan neih hi a ni e nuam tak a ni a hlim awm tih rawh. A sum fai te chu tam lem lo mah se lah a khawtlang tan a ram tan tihianin kan tu leh fa te tan maw rotling ram ngaw kan han siam ringawt mai pawh hi a lawmawm khawp mai. A sum fai ai mai a tia kan thaw ho ne hlawk a tia. Ni e e hei a hnukhar nan pu mawitea sai lo in hnuan khar a ni.